Mae lesbian pop culture yn y mainstream. O'r diwedd, a ni moyn siarad amdano fe. A pop culture yn gyffredinol. Ydyn, trwy sbectol bach cwi yn ni. Fi yw Cat Morris.
Fi yw Catrin Herbert.
A chroeso i Pob Look Babe! Jyst rhybudd bach i chi ar y dechrau, mae yna siawns fydd yna falle tymed bach o iaith gref yn y podlediad yma. Uh, siwr o fod achos o Cat Morris. Sos. Helo.
Un dynod, um, dylen ni ddechrau'r podcast heb just dweud helo. Fi'n meddwl bod ni angen, ia, yeah, fel, to capture them, yeah, o'r dechrau. Just mynd syth mewn. Sat nyn.
O, na. Na, fes ni'n troi off, probably. Oce, okay, beth am...
Siomai!
O! Boneddigion a boneddigesau. Sorry, ni ddim yn sylweddoli bod ti eisiau cael job yn compare o'r eisteddfod. Oh, ideal.
Oh, imagine. Bydde ti'n hoffi wneud hwnna?
Wy jyst yn istedd y gwmpas trwy dydd a fel... Ond I suppose ti yn y hmm. tent dywyll a... Mae'n lot o fel ffil. Mae'n... na. O, ie, na. Mae'n swydd really anodd. Bysa ti'n gallu neud, a fi methu ffil o ti yn. O, wel...
Ha, mae dyna rhan fwyaf o bywyd fi yn yma, yeah, filling silence. Llenwi, llenwi yr air. Yeah, yeah. Ond shout out Mary, Mary Love Green, cos no oh, one does it better. Yeah, yeah, yeah. Oh my god, cofio pan oedd i fynd yn fael efo'r merch na? Cute. The best in Wales! Wales! Fi mor cute. Iconic. Dyna hi, Ruby.

Chelsea um, yn erbyn Man City, quarter-finals yeah. Champions League. Oh. Felly gweld llygyd ti mor gleis o dros, oedd ti'n fel trio mor galed i son o'n fel bod gen ti yeah. unrhyw ddiddordeb. Mm -hmm. yeah, ond... Um, A so...
beth sy'n nath nhw? Wel, nath ni ennill 3-0, ond oedd rhaid i ni ennill 3-0 achos nath ni golli 2-0 yn y leg cyntaf. O, oh, so chi jyst nôl ar fel even nawr? Na, ni di ennill. Cos nath ni ennill tri nawr. Oh, chi wedi?
Ond nhw ennill two nawr. A mae tri. Oh, so mae un mwy, sorry. Ie, yeah, yeah. meddwl falle oedden nhw angen fel pimp pwynt jyst i ddod yn, I don't know. Na, na. So nawr ni'n chwarae Barcelona yn y semis. Am the third time in a row. Well, adra ac i ffwrdd. Ti'n mynd i fynd? Fi, fi, fi, mae pethau'n rhy hectic dros y oh, misoedd really? nesaf. Fi, fi methu mynd. I know. Oh, pryd ma fe?
Um, mewn few weeks. Oh. Yeah, Surely though, just am fel un noson. You could. Mae'n bell i fel am un noson. Ond pethau, os bydde fi eisiau fynd i Barcelona, achos, I know little known fact, ond o'n i arfer byw yna. As, yeah, you didn't know already. I don't like to mention it o gwbl. Pob wythnos. Fi fel, Oh my god, hell. Ie, yeah, ti'n literally mynd i dechrau'r pod tro das gyda ola o sydyn. Ie, yeah, hola, buenos dias. Oh, um, God, nawn ni dorri hwnna mas. Ie, yeah, well, probably. Ond, ie, yeah, fi methu mynd i'r home game. A fi oh, methu mynd i'r oh, away game, oh, cos mae'n Barcelona. A wedyn mae'r final, bydd o'n tough decision, achos os mae Chelsea yn neud i'r final, Mae naill ai hwnna, neu priodas brawd bach fi. Oh, so... obviously a final.
Tough call.
na, na, na. So pwy sydd yn y running am y final then? Chelsea, oh, Barcelona. Chelsea, Barcelona, Arsenal a Leon? Leon.
Oh. Leon as in Frank neu? Ie, ie, ie. Olympic Lyonnes.
Fi'n meddwl. So L-Y-O-N.

fory di Gwener, yep. mae e i fod yn dwym. Scortio!
Scortio. Ond y broblem yw, so fi'n byw yn y Barri, a lle dyn ni'n byw yn eitha agos i'r traeth, mae'n ah. just wind tunnel. Oh my god, fi'n awyd gweld pre-cop masif. Oh my god, okay, fi ddim ofyn pre-cop, ond mae hwnna'n eitha mawr. Fi ddim chwaith, ond mae hwnna'n fel huge. Chunky. Big boy.
Be nawn ni alw e? Colin a Corin. oh. Dewin? I don't know, he was giving me Dewin vibes. Anyway. Ti'n fi cael gweld efo? Na, mae ffain, let him live. Um, a... O ia, o'n i jyst mynd i roi fan yr ail, I was going to let him live, ond ti allan. yeah, yeah, where he belongs. Um, anyway, yeah, byw yn y bari, a so mae'n wastad lawr ar bwys traeth gwynt. Fel fi'n teimlo oh. fel fi'n byw mewn wind tunnel. A honestly, mae ti Sam weithiau'n siglo. Ydy'n swnllyd?
Ydy. Fi'n meddwl mae'n falle like, tail yn lws ar y to. Oh achos mae ochr yr ystafell gwely trwy'r nos fel... A fi just fel, oh my god. Oh un dydd.

break na, kind of gal. Na, as in, yeah, fi yn licio city break, ond fel fi fel person, mae'n well gen i byw fel mas yn y wlad. So, o'n i'n byw mm. yn Monk Nash, obviously the best beach in the world, yn Monk Nash. Dim o ran fel y traeth ei hun, it's not gold sands yn tyfo, ond o ran, o ran y views, fel chi'n mynd trwy

the, the journey's nice, the yeah, destination yeah. not so ah, much. the sentimentality yeah, sy'n gyda ti. the plow, lovely place, the plow. Um, yeah, be fi wedi bod yn neud pethau efnos dath, fi, fi really methu cofio, achos fi heb neud lot really, gwaith usual, um, a just chillo, ond fi wedi bod mas yn yr ardd yn neud stuff. Wyt ti? Yeah.
Jyst yn fel prunio fi sy digo lan yr holl ffrynt a fi di plannu planhigion yn un ochr a wedyn yr ochr all yw'r fel recycle bin area so fi roi fel Oh my god, fi di sylwi yn dod mewn i tŷ ti. Ti di roi'r fabric lawr i roi chippings mlan. Ti byth di roi'r chippings mlan. Cywir, mae hwnna'n, sorry, textbook fi. Why?
Cos...
Ti'n moyn i fi wneud e? Like, that's my ideal day. Na, fi jyst ddim di nôl nhw eto. Pam? Mae gen ti fan.
Yeah, well, I'm good Just point.
do it, innit? Mae fe'n... I Mae fe'n... know. Mae'r, twod, y stepen ddrws blaen is your first entry pob diwrnod mewn i tŷ ti. Yeah, exactly. So why give anyone the impression bod e'n mynd i fod yn fwy organised nag yw e? Ond mae'n rhoi, twod, rhyw fath o calmness i chi. Mae yna pethau fel,

O, fi'n meddwl, fi ddim yn gwybod os yw Rach yn fel hollol, tymod, dim credu yn stwff ond tymod, yn um, subscribe oedd y fe ac yn, mm. ac yn darllen y llyfrau ac yn trio action yn nhw. Ond os bydde fe'n cael fi i fod yn fwy trefnus, bydde hi yn. Anything, fi'n rhywun ba. Ti'n gwybod sy'n really bodro hi?
Um, well, bydde hi ddim yn dweud bod e'n really bodro hi. Ond um, mae hi'n dweud, how long is the surfboard going to be in the hall? And he felt, well, the surfboard's been in the hall since I got it. Like, That's my fave. Fi, I do the same. And he felt, well...
I think Sam could relate. Forever. Yeah. Like,
so mae hi wedi bod yn trio meddwl... Bys yn i'n dweud rhywbeth fel, my way of being it would be like, oh, ti moyn i fi just symud hwn lawr llaw? Neu ti moyn i fi just rhoi hwn yn hwn? mae hi fel yn trio bargeinio. Ond i fel, well, ble mae'n mynd i fynd? Ys gen i ddim garage. Dyw'r shed ddim yn ddigon tal. Mae'n... Lle mae fe then? Lawr stawr? That's the thing, mae fe tu ôl y drws. So ah. ti dim ond yn ah. really gweld os ti'n... Os ti'n byw yma? Yeah.
And she basically does. Yeah. Oh, you keep your surfboard out, babe. Na, mae eisiau fi roi fo dan y soffa. Boi mae'n ei ffitio dan y soffa? Bydde probably yn, ie, cos mae'n fflat ac yn hir yn e. Ond, Be' dyw hi ddim yn deall yw... Hmm. ...ma'r surfboard yn cuddio lot o shit tu ôl iddo fe. Oh so ma' 'na mwy o shit tu ôl. So ma' angen ffeindio cartref ar gyfer... Y shit. ...y shit hefyd. Ah.
Yeah, I see that. Pan ti'n ffeindio t'wod nook lle ma' pethe'n gallu mynd i marw. Hmm. O'dd yn yym tŷ Sam, o'n i arfer cael yr un tŷ a Sam, new build, a um, mae yna, yn y stafell sbar, mae yna fel, ni'n galw e'n hump, mae fe basically yn cuddio top y star, basically. O, oh, ie, yeah, ie, yeah, ie. Yeah. Fel bulkhead. Um, a, like, literally, fi'n cofio pan nes i yn gyntaf symud mewn i'r un tŷ, um, oedd, o'n i jyst yn chwilio, chwilio, chwilio am fel tips a ideas o be i wneud gyda'r ugly hump yma. Oh. Mae fe mor Mae'n ugly. Mae'n fi'n cwpwrdd.
O, so ie, so o'n i'n edrych ar fel cypyrdda, ond mae fy siap mor odd. But I've always oh. obviously custom build, a mae fe'n really ddwfn, so be bynnag chi'n rhoi yna fe, bys fe'n bach yn annoying, trio cael pethau mas, etc. So it becomes like a dumping ground, really, yeah. just pethau. Ond fi wedi dechrau rhoi, um, fi wedi I've got a, I've got a, a man who, who makes shelves allan o scaffold Ooh. boards. Fi di mynd i fe pob, nes i checo Facebook Market, Marketplace messages fi, fi di literally message fe pob blwyddyn, ond tai neu bedair blwyddyn diwetha yn gofyn am gwahanol cuts. Okay, fi yn mynd i, I'm gonna bring you up on something fan hyn. A bydde unrhyw un, cos ti wedi dweud ar y pod, so yeah. bydde unrhyw un sydd yn, sydd yn gwrando yn ffyddlon yn gwybod. Yeah. O ti, Ddim yn that keen ar scaffolding board shelves fi reit fan'na. Na na na, scaffold boards lyfli, y metal. Ond os ti'n ffan ffyddlon ac wedi clywed y bennod yna, ti'n gallu clywed e yn llais fi yn dweud metal. Love the scaffold boards. Wel be bydde ti'n...
Wel mae'n metal obviously angen... Ti angen cael metal i gael... Na na na fel ie ond fel um, floating shelves. Oh god, wel, dwi'n meddwl ddim yn dal digon o bwysau o beth fi angen e, so... Am beth ti...
Yeah, my god, mae pob un sy'n gen i yn floating shelf ac yn dal all of the above. O oh, na, fi'n rhi ofyn, mae'n dal pethau fel gitar. Yeah.
Precious.
Mae dy fi gitar ar y wal, mae'n un o'r just yr, yr things yna. Be di enw nhw fel? Hanger. Ie. You know the one. A hanger. Mae geir, fi'n stryglo am y geir fi hefyd. Sorry, record a podcast on the day I can't talk. Mae'n okay. Who thought of doing that?
Mae'n okay.
Um, ond ie, yeah, dyna basically oedd pefnos fi. Neud bach o DIY. Okay. Ie.
Yeah. O, well, oh, fi yeah.
heb update ti hefyd, sy'n anghofio am hwn, a fi'n mynd heno. Be? Fi dechrau carpentry course fi. It's official. O'n i bron ddim mynd, and I forced myself, and I loved every minute of it. I'm loving this, achos fi'n teimlo fel bod hwn yn like, definitely rhywbeth bydde fi'n neud. A fi'n oh. really excited i glywed bod yn rhywbeth bydde ti'n neud hefyd. Bys y ti yn caru fe. Oh like, oh, honestly. Ble mae e? Wel, yn y bari, ond hefyd, ti'n be, nath naw person ddim troi lan. I know, so fi bach fel, if this space is going. Okay, check up pwy sydd ddim yn troi lan bob tro. Yeah, Na i fod yn nhw, I'd be like,

Hobby. industry, yeah, hobby. Oedd e fel, um, if you can gather on here, guys. And when I say guys, I mean all of you, not just... O'n i fel, oh, Dave, it's fine, babe, it's fine. Trio. Ond, ie, yeah, dosbarth gynta, nath ni literally dysgu just sut i saw, which I obviously can do already, ond ddim mewn lluniau slith, apparently. Oh, a nawr ti'n gwybod. Nawr fi'n gallu, a nath ni dechrau creu fel um, gwahanol fel door joints a pethau fel na. So, excited. Beth nath hala ti ddechre neud hwn yn y lle cyntaf? Wel fi'n lico neud DIY anyway a fi moyn gallu fel neud cwpl o ll- o dan y stad neu neud built-in wardrobes fy hun... Ie. ...heb gor'o' fel talu rywun i neud e. M-hm. So o'n i fel... Self-sufficient. ...that seems quite like don't get me wrong sai moyn ffycin fel adeiladu I don't know. Tiny home. Complex, yeah.
Literally want the basics. A dyna beth yw e. Ti'n gwybod be? I believe in you, achos... No, diolch. Do you know what I love?
Mae TikTok a YouTube a popeth ar y funud yn llawn empowered women yn a wneud yr holl stwff DIY yma'n tŷ nhw. Achos, Beth? Sorry, I just need to break it to you. When you say TikTok slam, that's your algorithm. Hun, that is your algorithm. Dim just achos mae menywod suddenly yn empowered i wneud. Mae loads, fel 90% o'r population nawr yn fel, na. Fi fel, mae TikTok yn llawn hot lesbians yn neud DIY. Sy'n licio pil droed. Mae gyd ti ar TikTok. Mae gyd ti ar TikTok ti. Ti. oh, funny. Wel, Fi'n meddwl, fi'n really excited i weld beth ti'n neud. Yeah, well, fi hefyd yn really excited i ofyn am dy help di gyda stwff. Oh yeah. Pan fi angen e. I will be there.
Apparently we're working up towards creu um, clo ar drws. So gallu ffitio... Oh! Yeah, cload ar drws. Oh, cool.
Great. That's the end goal. Well, na, I think that's one of the projects. Oh, okay. Fi'n mynd i gael diploma.
Wyt ti?
Ydw.
Crazy. So mae'n deg wythnos, which is not that long, I suppose. Ond, well, yeah. Fi'n impressed o hon. Commitments. Tri awr pob wythnos, though. So erbyn 30 hours by the end. Wyt ti'n neud y dwy waith yr wythnos neu ti'n mynd am dair awr? Mynd am dair awr.
Mae'n anodd o'n hir.
Mae ddim yn teimlo'n hyd. When you're sawing away at that you're, wood. When you're having fun. When you're having a great time with Dave.
oh, fi'n fi, fi yn really sweet bod ti'n dod nôl ar ôl neud tair awr o waith coed yn dod draw am mm. honey, I'm home. Literally. Food dinner on the table. Literally, a nath i cymryd llun o fi gyda fel woodwork fi, which is dear listener, literally darn o bren gyda saw cut on about. That was it. And I was like, look how proud. O, mae hwnna'n hyfryd. Ie, yeah, diolch.
Fi'n excited i weld beth sy'n digwydd yn y dyfodol. Gobeithio na i ddim um, chop off braich fi'n un rhywbeth. Wel, os ti yn, bydd Dave fanna.

I don't know, just yn neud ymarfer corff er mwyn neud ymarfer Ie. corff. Fi angen distracto fy hun. Ond, fi wedi motivato fy hun, fi wedi di- fi wedi joino gym. Greu.
A fi'n fi cytuno efo ti, ddo. Os fi ar treadmill, I want to kill myself. Mae fe'n the worst thing, mor boring, casau e. Dyna pan mae strength training yn well cos it's like a minute of hard work a wedyn just chill on your phone for a bit, a minute of hard work. Pan fi ar treadmill, fi gorfod chwarae sudoku neu rhywbeth i distract fy hun cos I hate it. Ok, mae hwnna'n wild. Sut ti'n neud sudoku pan ti ar treadmill? Quite easily.
Wyt ti'n cerdded ar y treadmill?
Na, na, na, jogs.
Dal ymlaen, ac ar y

Bob tro fi'n rhedeg gyda Rach a yn enwedig os fi'n mynd gyda hi run, un o'r run clubs sy'n mynd, so mae hi'n rhedeg Queer Run Club yn Bristol. Yeah. Um, a fi just, obviously mae pawb sy'n mynd fyna, fyna achos bod nhw'n hoffi rhedeg. Yeah. Fi yna achos bod fi'n hoffi girlfriend fi. fi ddim yn hoffi rhedeg. Fi ddim yn. Oh, yeah, yeah. Fi, fi'n fel, dim ond yn neud e er mwyn Bod yn good girlfriend. Bod, really, yeah.
yeah. A o'n i'n, nes i fforso fy hun i wneud hanner marathon few years ago, achos o'n i'n teimlo'n ddim yn gret. Yeah. So, um, a nes i'n neud hwnna just cyn 30th few, just a classic thing. O'n i fel, cos wedyn... Cyn 30.
Yeah, exactly. That's a marathon, yeah. Half. Ha half. slowly.
very much a half marathon, very, very slowly. Ond fi eisiau just gallu teimlo bach yn well. Pam, fi ddim eisiau peidio wneud hwn gyda Rach, achos... Mm

ddoe, nes i wneud hanner awr o interval training. Nice. Ar y treadmill.
A nes i really joio fe. O, do fe? Nes i actually really joio. Wel, nes i really joio bod fi wedi wneud e. Neud e. Ie, yeah, a dyna'r thing. Yw, mae fe'n, uh, beth yw'r gair? It's something like a uh, fulfilling prophecy neu... Self-fulfilling prophecy. Yeah, self-fulfilling self prophecy. Unwaith ti'n dechrau gweld results hefyd, mae'n neud i ti teimlo'n well and so you're like, oh well because I've gone to the gym this has happened and so I'll keep going. Yeah. Nath hwnna ddigwydd i fi, chos nes i ddim ond dechrau mynd i'r gym fel just dros dwy flynedd yn ôl, a o'n i ddim yn o- t'mo' out of shape o ran fel, o'n i ddim yn edrych out of shape neu unrhyw beth, ond oedd health fi, o, fi, I've never been a sporty girl, yn mm. casau pi, yn casau e. Oh, really? Yeah, really yn. Um, ond o'n i fel, fi, fi dechrau ddim yn teimlo'n dda amdan sut fi'n edrych, mm. a hmm. so gaf fi trio wneud e. Ac i ddechrau, I didn't know what the hell I was doing in the gym. Tan fi wedi cael PT, nath e ddysgu fi sut i ddynyddio machines gyd, yeah. a wedyn, slowly but surely, o'n i'n dechrau teimlo'n loads gwell amdano fi hun, a nawr fi fel, it, it's part of my routine. Yeah.
Fi fel y gwrthwyneb, achos fi wastad wedi bod yn eitha yeah. sporty. Fi wastad, fi wastad wedi gwneud chwaraeon yn tyfu yeah. lan. O'n i'n gwneud fel bob chwaraeon yn mm. tyfu lan hefyd. A, ac yn coleg, o'n mm. i dal yn gwneud chwaraeon, which is plan mae'n meddwl, mae lot o bobl yn stopu yeah. sort of oedran chweched coleg. Ond os dyn ni, oedd e'n clas, oedd athrawes add golf ni yn ysgol, Catrin Edwards, hi oedd captain rygbi Cymru ar y pryd. Wow. So oedd e'n fel, oedd e'n wow. awesome. A oedd hi'n, oedd ni'n cael wneud um, fel tag rygbi o'n i'n neud, ond oedd tîm ni'n fel, Dys ni ennill dros Gymru fel cwpl o weithiau stuff. Oedd yna lot o bobl really sporting blwyddyn fi. Mm. Ond wedyn ar ryw bwynt, a fi ddim yn siŵr exactly pryd, fi wedi sort of stop i wneud gymaint. Mm. A hyd yn oed ar ôl coleg, ni'n chwarae rygbi, wedyn pan o'n i'n byw yn Barcelona, o'n i'n chwarae pêl droed. A wedyn... Ti'n meddwl, yeah.
mae fe bach, mae ma bywyd jyst i'n mynd mor brasur. A, a sain, yeah. sain gwybod os yw e pam, pryd nath e ddigwydd bod ni jyst yn derbyn fel cymaint o bethau constantly. Ydy, efe'n rhywbeth i wneud gyda Covid fel? Fi'n trio meddwl pre-Covid o'n i mor brysur, neu efe just ers Covid chi mor grateful jyst i cael pethau i wneud, you just say yes to everything, a wedyn, sa'n gwybod beth yw e? Ie, yeah, falle. Ond fi, fi yn teimlo fy hun yn fel fwy brysur na fi byth di bod,

fi'n neud hwn fel bach o kickstart. Ie. Yeah. A fi ddim yn teimlo'n gret am fy hun ar y funud. Na. A bod yn honest hefyd, complete disclosure, pan fi'n gweld fel fideos ni a stwff, weithiau fi ddim yn teimlo fel that. Really? Yeah, that hyderus. Fi'n meddwl, fi wedi sort of derbyn bod O'n i'n really fach pan o'n i'n iau. Mm. A A oedd e ddim yn achos o'n rhywun drach, oedd e just dyna sort of... Dyna sort of fel body type ti. A o'n i'n really brysur, a o'n i'n really fel, o'n i'n o'n i'n eitha active, yeah. a dyna oedd just fel o'n i. Lifestyle chi, ie. Yeah.
yeah. And mae rhan ohono fe, fi'n 32, fi ddim fod i gael yr un corff a oedd mm. dyfu pan o'n i'n... 16. 16, yeah. 20, 24, yeah. 26, whatever. Yeah. A fi'n meddwl, oedd hwnna sort of really coincido gyda Covid a lockdown a popeth, mm. ble, so o'n i'n fel 20, well, the pum mlynedd yn ôl, right? Yeah. So, yeah, 27. so, so o'n i'n 27, yeah. a Mae hwnna'n amser really naturiol, fi'n meddwl, i yeah. sort of late 20s, early 30s, i dy gorff di newid. Yeah. So, fi'n meddwl, na'r, oce, okay, fi ddim angen iddo fe fod fel oedd e, it's not gonna be. Na.
Ond fi jyst eisiau teimlo'n well yn ddyfu fy hun. Ie. Yeah. Fi yn obviously hefyd eisiau teimlo fel bod fi'n edrych bach yn well. Ie. Yeah. Ond dim meili dyna beth yw e. Na, na, mae hwnna jyst yn fel happy side effect o just wneud rhywbeth i dy mental health yn y yeah, lle gynta. Yeah. yeah. So mae'n definitely twofold. Mae'n definitely fi eisiau teimlo'n well, ond hefyd, os fi'n bod yn completely shallow, mae priodas braf fi mewn cwpl o fisoedd. Oh my god, fi eisiau be shallow.
Teimlo a edrych yn well o gyfer hwnna. Yeah, literally, fel fi, even minor social events, fi fel, okay, I need, to, no, this is not a healthy habit to promote. Ond fi angen fel, shape o lan just hyd yn oed ar gyfer hwnna, which yeah. is like silly, because it's like no one will notice or care. Na.
Ond mae e mwy That's internalised. Ie, mae'n anodd, cos ni jyst yn conditioned i feddwl fel na. Ie. A ar un llaw, ti'n meddwl, oh, well, na, does dim ots, ond fi eisiau teimlo'n well. Yeah. Fi eisiau, fi eisiau teimlo'n iachach hefyd. Exactly. So...
Wel, yeah. one day, os ti lan i fe, ewn ni efo i'r gym efo'n gilydd. Totally down for it. Okay, class. Yeah.
Oh, brutal. Fi'n mynd i wneud brutal workout.

Miley Cyrus unwaith, ond oh, yeah. just ddim yn fy ffordd i... O'n i ddim yn joio'r ffordd mae hi'n cyfweld â pobl, basically. Oh, okay. Fair enough.
Um, ond fel ti, nes i weld enw Chapel Roan, i fel, mm. oh, hmm. okay, fi ddim really wedi gweld lot ohono hi'n siarad. Na.
Just bits pob un o hyn yn y press. Bydde fe'n ddiddorol i weld sut mae sort of y persona yma, achos, tymod, dim, dim Chapel Roan yw hi. Dim... Na, Kaylee. She's yeah, Kaylee. Yeah. yeah. So, ma, ma, so beth yw'r gwahaniaeth? Dwi'n meddwl bod hi'n cydnabod bod hwnna yn rhyw yeah. fath o persona, Ydy. fel Lady Gaga. Ie, yeah, ie, yeah, ie. Yeah.
Ond, ie, yeah, faint o hwnna sydd yn... Nes ti rand ar y, ar y podlediad? Fi jyst i gweld bits o hwnna okay. fe, y bits sydd wedi dod lan ar fy algorithm. Okay.
controversial bits. Ie, yeah, so fi wedi gwrando ar rhan fwyaf ohono fe, um, nath ni just diweddu lan yn mynd mewn i Tesco ar, ar rhyw bwynt a ddim roi yn ôl mlaen. Yeah. Um, a oedd yn really, I don't know, fi ddim yn, fi, fi ddim yn judge o hi fel person Kaylee ar be nath hi ddweud, achos mae pawb jyst yn byw mewn perspectives ei hun, a so mm. mae perspectives nath hi rannu yn literally just from her life, so ti'n methu beirniadu unrhyw un ar hwnna. Ond oedd e jyst yn, o'n i teimlo bach fel oedd e'n, either oedd e'n, she was trying to be a certain type of person achos oedd hi mewn stafell gyda rhywun fel Alex. Right. So.
A mae Alex i fi yn dod ar draws fel rhywun that was kind of like the bitchy girl in school. Oh. A bod Chapel Row, uh, Kaylee yn rhywun gath ei bwlio yn ysgol and she was very much not that person and so like that level of fel mae'r power dynamic rhwng y ddwy ohonyn nhw wedi wneud i hi teimlo fel bod hi gorfod siarad mewn rhyw ffordd. Sa'n nabod hi digon dda i wybod os hwnna yw literally her neu ddim, ond y perception sy'n genion o hi, completely based on the music she writes, mm. oedd e jyst yn ddim yn teimlo fel bod hi fel person, Kaylee, a'r ceddoedd mae Chapel Roan yn creu, yn match o lan. Mm. when they should. Oce, fi isie, achos bod fi ddim wedi gwrando arno fe i gyd, fi isie ti um, egluro pa bits ohono fe yw'r bits yma ti'n sôn amdano. Ie, yeah, so um, mae yna bit pa mae hi'n sôn am um, ffrindiau hi'n cael teulu ac okay. ati. Yeah. Fi fi'n gofod am y bit, bit yma. So mae hi'n yeah, mae hi sôn am hwnna, a wedyn mae Alex, yr host, yn gofyn, o, oh, wyt ti beth eisiau priodi neu cael plant? A mae hi'n dweud, wel, mae ffrindiau fi i gyd sy'n gyda plant yr oedran hon um, yn, be, sa'n cofio'r complete gair, ond yn miserable? Yn, neu, yn miserable, really fel ma nhw'n, yeah, yeah. fel ma, bod nhw'n fel awful, yeah, essentially. Yeah, wedi achosi outrage, yeah. ond yn gynta, falle bod nhw, am hwnna'n y gwir, and so yeah. it's not anyone's right to be outraged if that's the truth. I kind of hope bod ffrindiau hi dal yn ffrindiau hi ar ôl hwnna, after she like nash yeah. broadcast internationally bod nhw gyd yn really... Imagine bod yn kids nhw yn tyfu fyny ac yn gwrando nôl ar fel Auntie Kaylee yn dweud bod mm. mam fi'n anhapus. Mae'n gymleth achos ar un llaw, ww, harsh, yeah. ti'n meddwl just dweud bod pob, ti'n meddwl, t'mod, who really are you to say? Ond fi'n meddwl bod nhw wedi explicitly dweud yn union hwnna. Ie, yeah, a, a please, rhan a hwn gyda'r byd. Ie, yeah, a hefyd dim nuance, dim fel... Na. Cos... Maen nhw wedi blino, ond yeah. maen nhw'n... Like, yeah, yeah, yeah, just blanket. Fel, Ie, yeah, mae'n fel, mae'n adegau rili... Really, achos o safbwynt fi'n gweld os ffrindiau fi,
Mae'n anodd. Fi ddim eisiau gwneud fe o hyn. Na, na, na. Mae'n anodd.
I think it doesn't take any sort of hmm. huge insight mm, i ddweud bod na bod yn riant yn anodd. Yeah. Mae bod yn fam, fi'n meddwl yn gallu bod yn really anodd, yeah. achos mae yna gymaint o bwysau mm cymdeithasol. Yn, yeah. Gymaint o sydd fel pwysau i ofalu ar ôl plentyn yma sy'n jyst i dod mewn i dy fywyd di. Yeah. Ti'n gallu cymryd fel just gymaint mlaen yeah. o disgwyliadau pawb a yeah. phopeth. A disgwyliadau dy hun a dy hun o sure. achos ti'n cael dy fel condition o trwy bywyd i fod fel I will be a mother, I, I, my duty to the world is to become a mother kind of thing. Yeah. Ac i fod yn mam da, whatever that means, yeah. fel. Cos y backlash fi wedi gweld ar-lein yw hanner

yn y foment yna, mynd i bod fel, all my friends are unhappy, but let me talk about all the nuances of parenthood. Na, because that's not what the podcast is about. Na, dwi hi hefyd ddim yn gwybod na. o reidrwydd.
Na, mae hi jyst yn siarad o absolute perspective hi, o falle oedd ffrindiau hi jyst yn fel, oh, I'm so like miserable at the moment, cool, mm. soundbite, done. Fel, yeah, yeah. mae fe jyst yn, oedd e jyst yn weird, a jyst trai pethau oedd hi'n dweud,

Falle dyle hi fod, chos mae'n job hi. Ond but then, should it be her job if she just wants to write music and release music? Ond, well, yeah. Mae hwnna'n argument ei hun. Ond, os ti ddim eisiau unrhyw fath o media training, a falle bod hwnna yn neud ti'n mwy authentic y stwff, mm. ond os ti'n mynd i fynd ar un o podcast mwy ar byd, yeah. i ddweud rhywbeth eitha controversial, rhywbeth ti'n gwybod sydd ddim yn ei fod yn controversial, then ti'n gwybod mae fe'n mynd i gael backlash. Yeah. Maybe she doesn't care. care. Maybe yeah. mae hi'n mynd, oh god, dylai fi ddim wedi gweud hwnna, yeah. I've just got carried away. Who yeah.
knows?
A thing is, fi'n meddwl fel, yeah, maybe she shouldn't care, ond mae hi wedi dweud rhywbeth am pobl sy'n agos i hi yn bywyd hi, sydd yn eitha, yeah. Yeah.
Interesting. I, I gymaint o bobl. I gymaint o bobl.
Fi, fi jyst yn meddwl bod o'n weird match o podcast i roi hi ar hwnna,

Nôl i'r actual main event fan hyn, Jojo Siwa. Nawr, na ti controversial figure arall. Fi methu aros. It's going to be iconic. Fi, I hope fod ti ddim yn fel un o'r celebs mawr yn amrwyd i roi mewn, ond mae fel y contract stipulation yn dweud bod ti ddim yn gofod byw mewn am fel wythnos fel Sharon Osbourne llynedd. Oh. I'll be fuming, because yeah. no doubt mae hi'n cael fel millions of pounds of a fee. Falle ddim millions, that's dramatic. Hundreds of thousands. Dyw'r celebrity version ddim fel arfer mor hir ar un Na, ma- werin bobl. Werin bobl, ie.
Dwi ddim angen fel tuff o fe mas gormod. Jojo Siwa, fi'n meddwl, yn barod wedi bod ar bach o siwrne. O'n i? Achos mae hi nawr yn mynd mas gyda... Mi'n cofio enw hi, ond rhyw artist I think queer uh, well, obviously queer. Well, yeah. Na, um, queer artist Australian. Dwi'n gwybod sut ah. nhw'n identifio, ond, um, yeah, merch. A mae pethau wel bach mwy calm. Mae hi, ie, yeah, dim lot o... Mae hi dal yn trio fel Mae hi dal yn neud, pan mae hi'n rhyddhau ca newydd, weird dance iddo fe, because, she, because of the headbutting one, mae hi'n gwybod y formula nawr. so mae fel, oce, okay, i, i hwn fynd yn viral, mae rhaid fi creu dance sydd yn neud fi edrych yn weird. So, honestly, more for unrhyw un sydd yn fel, oh, Jojo C was like a cringe. Achos mae hi'n neud e ar pwrpas. She knows mm -hmm. she's mhm. doing. Mae hi'n bod yn neud hwn am, ers ni'n babi, basically.
Yeah. Fel dance moms. Ond fi a Sam, um,

Shut up. Mhm. Na, nawr. Ia. Mae fe'n wig, even gyda gwallt byr. Ie, so ar un ochr mae fe fel pride flag, a ochr arall mae fe'n trans pride flag, right?
Mae fe'n wig. Ie. Yeah. Oh. Apparently. Wel, o'n i'n mynd i wneud hwnna i Roro. Gyda'r shaved ochr. Na ddim shafo, that's a bit torturous. Ie, na paid shafo'r gan. Na, bydd hwnna'n really weird. Ie, a hefyd mae, hi, mae gen hi bach o PTSD o rhywbeth, I don't know what. Oh. So mae Sam yn lyco dweud she's seen the choppers, achos mae hi'n dechrau fel Gweld rhywbeth. Unwaith wnes i yym, cerdded jyst heibio hi, a wnaeth hi mynd Waw! O'n i fel, I'm literally walking past you. Mae rhywbeth 'di digwydd hi in past life. O druan. Wel, yn... Wel, maybe this life. ...in this life, ie, achos gaethon ni ddim hi... Wel, wnaeth Sam ddim cael hi tan o'n i fel six years old, so... O druan, mae probably rhywbeth 'di digwydd. I know.
Sef lot mewn common gyda Rosie a Jojo Siwa. Sio.
Sio. So, ni'n gwybod pwy sy'n mynd mewn gyda Jojo? Ie, yeah, fi wedi gweld y line-up, ond fi methu cofio los o'n nhw, surprise, surprise. Okay. Um, Doesn't ma, bode well. Um, pwy yw drag queen yna? Danny... Danny Beard? Ie.
Yeah.
Oh, maen nhw'n amazing. Ie. Yeah. Mae rhywun o...
Oh, David Platt o Corey. Makes sense.
Wedi gadael cori, dwi'n meddwl. Ah! Yn ddiwedd, os ym... I think. Interesting. A ti wedi neud lan?
Na, that, that checks out. Mm, Cos bys fe methu neud cori os ydw ar fi Wel, bydde, os mae fe jyst i fel gadw yn tyn bach rhywbeth. Oh, yeah. Killed mm. off for a few weeks, typically. um, mae yna rhywun o'i standards, methu cofio pwy. Um, o, mae hwn yn high quality. Really I know.
Rhywun o Tawi. Sh- Well, yeah, I could have guessed that. Chris Rhywun o, Hughes.
rhywun o Corrie, rhywun o EastEnders a rhywun o Tawi. Ie, Yeah, I believe you. Hefyd, yr un yma, Chris Hughes o Love Island. O, Ie.
oedd e'n ffarmio yn doedd? Na. Ie.
Oedd e?
Yr un nath mynd mas gyda What's Her Face sydd yn massive nawr, Olivia Atwood. Ie. Oedd e'n ffarmio?
Dwi'n methu siŵr bod e'n ffarmio. Mae un arall sy'n fwy enwog am ffarmio, Will.

When I say pobl ifanc, I mean like 10 year olds. Fi ddim yn gwybod. Cos oedd pobl fel plant arfer bod yn obsessed gyda hi pan oedd So- hi dal yn blentyn, technically. So faint oed yw hi?
Fel early 20s? Early 20s.
Okay, so falle pobl oedran hi. Ai, na. Ti'n gallu dychmygu 20, like 22, 23 year olds yn mynd i weld Jojo Siwa. Falle for, like for a Ma- laugh. ma- for a laugh the gays. Fi'n meddwl mae'r gays yn for a laugh i hi. Mm. Ond typically, bys ni dweud, ie, yeah, pobl really ifanc, bys yn gwylio hi. Mm. Constantly. A nawr fi. Wel, pob hwyl Jojo. Pob hwyl, Ti'n mynd i bleidleisio i ddi aros mewn? Wel, see how she, be yw vibe ti, cos falle bod ti'n actually an asshole, so... Fi'n, right, mae dy fi hunch bod hi actually mynd i fod yn delight.

O!
Na! Wyt ti? D- World Cup. Na. Na. Ti wedi gweld hwnna, ddo?
Wyt ti'n on about Euros sy'n dod i'r UK? Fi'n siarad am Euros 2035, cywir, UK. Ie, yeah, ie. Yeah. O'n i'n gwybod hwnna, ddo. Bo, bo, dim ond heddi ni wedi ffeindio mas o dim ond nhw sydd wedi bedo. Na, we knew this ages ago. Na, dim ond yeah. nhw sydd wedi bedo. Yeah. It's closed. Na, fi'n gwybod, ond nath hwnna ddigwydd ages ago.

Yw fe ar y... Fi moyn gweud... Mae'n ystod yr haf lawr, yn dweud. O, ife? Ie. Oce. Tua diwedd yr haf, fi moyn gweud. Ydw i'n rhoi celwydd? Potensh. Nag yw'n swnio'n mad ddo i ddweud fel 2030 rhywbeth? Ydy, mae e. Hwn yw'r peth cyntaf fi wedi meddwl am sydd yn digwydd yn y ddegawd nesaf. Ond mae... It's only five years away.
Ie. Fel, oh, yeah. as in, the, the, the, dim 1930s oedd o'n teimlo mwy naturiol, the 2030s. Yn pum mlynedd i ffwrdd, ni'n hanner ffordd, oh, stop, disgusting. I know.
Wel, ddim disgusting, it's just time and it's life, and it's... Mae heneiddio yn fraint, and it's a beautiful thing. See you in 2035. Gobeithio.
Fi'n meddwl, hmm. erbyn 2035, bod na... Dyna'r un faint o siawns Right, meddwl amdano fe fel hyn. Yeah. Pan nath uh, dynion um, Cymru qualify ar gyfer i'r Euros, mm. a fyddwch chi wedi meddwl pryd ni, beth oedd chances y dynion i qualify ar gyfer y World Cup? Cos yna be, fel chwech, chwech blwyddyn rhwng y Euros yna nath nhw fynd trwy ddi a'r World Cup. was it 2016 nath nhw Fi'n eitha siwr. 2016 oedd yr Euros, yeah, yeah, a 2022 oedd y World Cup. Yeah, so six years. So mae'n hollol bosib, so mae'n deng mlynedd. Mae'n hollol bosib allan nhw fynd i
World Cup. Fi'n meddwl, dyw e ddim yn Dyw e ddim yn amhosib. Na. Dyw e ddim yn amhosib.
Maen nhw wedi curo tîm sydd wedi cyrraedd y World Cup yeah. yn y qualifiers i gyrraedd i'r Euros. Yeah. It is not impossible. Yeah, yeah, yeah. A mae yna lot o dalent ifanc yn dod. Fi'n gwybod mae yna yeah. lot o ffocws ar fel, ti'n modd, Jess Fishlock yn ymddeol, yeah, yeah. a I get it. What an yeah, icon. Ond fi'n meddwl mae'r tîm heb Jess Fishlock just mor grif. Fi'n meddwl bod nhw'n awesome. Fi'n meddwl bod yr chwaraewyr ifanc sydd yn, sydd yn dod lan nawr, fel, maen nhw mynd i gael addysg pêl-droed a fel mm. hyfforddiant mm. gymaint gwahanol yeah. fel mae'r senior players ni wedi cael erbyn hyn. Maen nhw'n mynd i allu neud e'n broffesiynol, yeah. which o'n nhw ddim yn gallu pan o'n nhw'n mm. yr un oedran. Um, maen nhw'n mynd i gael yr holl facilities yma yeah. a'r holl... Just pethau hyd yn oed fel physio a stwff a'r gofal. Yeah. A fi'n meddwl bod yn exciting. A fi, yn mynd i ddal y ffydd a gweud bod na perffaith siawns dyn nhw. Oh, ah, bydd hwnna'n clas.
I gyrraedd. Ti beth yn gwybod?
Na, ti beth. Yn ymwedig efo'n 2035. Ie, yeah. a wel, ti ddim really yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd efo'r Euros. Fel, fi'n gwybod mae grŵp ni yw'r un fwya galed, ond England could have an off day. England could have an Digon off day. Digon bosib.
A Frank a'r Netherlands. A gyda ni yn lliro nhw mlaen. Ie.
Ie. Bydde'n fine. Bydde'n absolutely fine. Bydde'n hwyl anyway. Ie, yeah, either way.
Wel, fi nos Wener yn mynd i wylio Cymru yn chwarae yn erbyn Denmark. Ie. Yeah.
Efe friendly yw hwn? Na, Nations League.
Oh, Nations League.
So... Pa mor, pa mor bell ydyn ni off o'r Euros nawr? Faint o thnosau? Wel, ni dechrau Ebrill, a mae fe dechrau So, oh yeah, so dyn ni'n mynd ar y pedwerydd and it's the third of Ebrill. Mae Mehefin gorffan, so tri mis. Tai mis. I...
Fori.
Fori.
Well, Fi'n teithio. Yeah. Tai mis i fori. Oh my god, oce, okay, fi angen siopa bikinis newydd. Bikinis newydd? Ni'n mynd i'r Swister? Ie, yeah, mae'n lakes.